Helo! Hest, mae'r y brith fan hyn, li. Oedd yn gwybod bod fi'n dod, li. Ha? Shwmai? Oedd chi'n gwybod bod fi'n dod, bara brith! Wel, bore da, pawb. Hwyl eto. Paid â boi- paid â poeni. Wel, 'dan ni yn ardal Cyfyrddin bore 'ma i cwrdd â ryw boi sy 'di bod yn bildio minis i rasio erioed. Gewn ni weld os 'di o gwmpas y lle 'ma. Croeso! Hwyl. Endaf Owens! Shwmae mynd? Ffwr wyt ti boi? Fe'n gwd diolch, John. Ti'n oreit? Ie. Ni ba myn' yn siwt 'da ti? Ie, weles i wnna ar y ffor fewn. Fan 'yn ma' ma' fan 'yn ma'n yy digwydd te ie? Ie, treial. A? Ydi mi- y minis i gyd 'ma? Ar ei gormod... Shut up y cŵn 'na! Ffycin cŵn. Faint o gair sy 'ma? O sai'm os od 40 neu giam- rwbeth 40 45 bydde. Rwbeth. 45 Ie rwbeth fel 'na. Sut nath o gyd dechre te? Achos dy dad yn rali driver roedd e yndoedd? Danny Owens dy dad. Wedd wedd wedd e'n... Fo neth ennill yr ail rali yn Penbrae nes i neud gwendraeth i fe yn toedd i.

So, dwi ni bod yn sylwi ni, ni'n gwybod. Lwcus. Dad yma, gwmpas y lle. Ydy, so fe, so fe lan yna lot nawr, ond ydy, ydy, mae'n still yn, still yn watcha beth i'n neud. O, ideal, ideal. So fan hyn mae'r minis yn cychwyn fanna, lot o pethau yma fanna. Toyota A86 fanna. Ydy, ydy. Mini i mynd ar y ffordd fanna. Fabricator wyt ti, ynddi? Dyna sut wnaeth o dechrau, ie? Ie, wel, hobi oedd e'n dechrau bant blwyddyn yn ôl yn bildo, bildo ceir i bobl. Yym, o'n i'n gweithio yn yr RAF yn Snaphen, fel machinist o'n i, a dechrau wneud ceir i bobl, fel hobi, a ath e fyny wedyn. So dechreuais i fy hunan bildo jalopies mwya, blwyddau yn ôl fel. Bildes i reini, wedyn dechreuais i mewn i raso minis ar y circuit, a ges i gwaith off 'na wedyn, so... Ti 'di bod rownd y byd yn rasio, yn do? Do, o'n i fod lwcus i 'di cael sawl spin bach biti lle fel. I ddeud y gwir, mae'n ffantastig, mae bobl yn gofyn i ti bildo ceir,

So ma' hwn yn wedi cychwyn. Be' sy'n digwydd efo hwnna? Yy ma' hwn yn mynd i ca'l rear wheel drive Honda K twenty, fel track day circuit car bydd e. Ie ie ie. A ma' hwn yn ca'l 'i roid at 'i gilydd ŵan yndi? Car hewl yw hwn yym. Be' 'di hwn? A wrth gwrs... Roof rack? Ie so ni 'llu rhoi fel y tent a pethe ar top wedyn o'n i'n Na, na, achos ni'n twpo car. Amser ni'n... Wan nil fanna, wan. Ges di fanna. Amser ni'n um, prepo'r shell i gyd. Ia, i dal peth at ei gilydd. Mae'n rhwyddach i roi fe upside down. Upside down. Ar y llaw wedi cael clai yr edges lan. Right. A mae hwn i gyd, popeth yn newy fel la. A mae hwn yn uh, 970S, car hewl. Car hewl? Ie. Yeah. So ni'n so ni, so ni neud lot o ceir hewl, achos... So mae rhywun di ordro hwn? Wes. Um, Cwestiwn, faint mae hwn yn mynd i gostio i rywun fel fi do fewn 'ma 'wan a prynu car gen ti? Mae'n dependo pa mor gwd ma'r shells. So ni'n sypleio shells. So ma' nhw'n dod â shell? Dod â shell. Faint o bags o siwgr wyt ti isio? Forty? O, sawl un bach. Oes, oes, oes. Na, mae'n dependo, i wneud y shell, average biti... Ie, wyt ti'n rhoid o nôl at ei gilydd wedyn, y plastics a bob peth arno fo? Treial ddim. O reit. Ie, achos ceir aso wedyn, ond ceir hewl, galli di hala wthnos to dim ond yn rhoi'r blydi a myn jobl. O reit so dechre licio neud 'na. Sim patience 'na. Ond os o'n i si si mae'n myn' i so ma'n fynnu yn pris ynde? Ydi ydi ydi. Clywes i bod 'na ex Monte Carlo car 'di werthu dros hundred thousand. Na mae mae'n ridiculous ydi ydi am beth yw e fel. Ie. Ydi a ma' nw yn investment yw lot o nw fel i i'r yy historic racing fel. Ie ie. Ie ma' well na pres yn y banc. Ydi ydi ydi. A be' 'di hwn ŵan te o'n i on- o- o'n i'n weld bod hwn 'di ca'l 'i bildio gen yym Panels? Dim ond panels, ie. Wen i... So ti 'di bod rownd del parts a... Bobman. Bobman. Ebay. E&M Motor Factories a bod... prynu hen partiau Mini... O'n i'n yym... ...a dod â nhw fan hyn a rhoi nhw at ei gilydd. Ie, o'n i'n stryglan yy fel y car 'na draw mlan nawr, y customer dod â hwnna... Ie. ...ma' isie fel wythnos o waith, restore'r shell cyn... Ie. ...cyn dechrau cage. Cyn cael cael gwared nhw'n rhwd. Ie, cyn dechrau. So, decidon ni wedyn 'byti Nadolig dwetha i bildo sel brand new o panels. Reit. So ni 'llu ni 'llu roi'r sel i gyd ei gily, panels off, roi cage i gyd mewn, rh- wy- na- ni 'llu ni 'llu mato popeth i gyd, sdim isie dropo'r cage. A faint, pa number 'di hwn, ti 'di neud? Yy nine, number nine. Number nine, number nine. Hwn yw'r nawfed eleni, wel ie. So 'di hwnna'n cost effective te? Ma'n, mae o'n well?

Dwi isio ddim yy insurance issues 'ma nag oes? A y y y machines fan 'yn i plygu a trwsio a weldio a ddrilio a be' arall? Ma' 'na subframes fan 'na yndoes? A ry'n ni'n prepo... Be' 'di'r ffwrn bech 'ma? Yy pizzas, kebabs a bethe. O pizzas a kebabs a cadw ti b- yy... Na ni neud bach o bach o powder coat o fel yym... A ti'n neud o tu fewn fan 'na wyt? Jyst ag- ie 'na gyd yw e. Mae'n jyst rwbeth bach simple i

So mae boi di prynu o nôl? Ffeindio fe mas yn Iwerddon. Mae di bod yn ralio fi'n credu a wedd e'n ufflon. So mae wedi cael can- canol o oriau o blydi... Gravel rash. So mae'r llawr i gyd yn newi, popeth i gyd, ni roi cage ynddo fe. So ni'n aros am y components nawr i gyd cyn bod e'n mynd i cael paint. Lle ma'r components i gyd ar hyn o bryd te? Achos siŵr by- mi- by- bydd hi'n reit anodd i cael lot o bethe. Ma' popeth gyda fe ond ma' ma' fe ma'r engine bant yn cael ei neud gyda'r boi nath yr engine nôl yn yr amser fel. Good all round car yndoedd? Ie ie. Oedd hi'n yym oedd hi'n yym o dwi'n sownd wan. Oedd hi'n good rear wheel drive good fun car ac oedd e ddim yn drud i redeg nag oedd? Na na na ma' nhw'n mynd lan yn ma' wel ma' pris arno nawr ar y parts a pethe i gyd. Ac oedd hi'n good road rally car yndoedd? Ie na fe.

So ti di neud y weldio ar hwn do? Na, swn i'n added fi to, mae jyst do mewn, dim ond jyst i dropo off, so ni'n gorfod rhoi body arno fe i gyd, rhoi cage a... Sut wyt ti'n ffixio'r plastic at y metal te? Popeth wyt? Ie, da, byddwn ni'n bolto fe'n so, da, countersink rivets a pethau fel, so countersink bolts, so. A fanna, mewn fanna, mae'r magic yn cael ei neud, ie? Wel, mlaen i potsian bach, fel so ni'n dechrau neud fel bach o space for ein minis, fel so. Dyma'r staff i gyd heddiw de? Na, sa'n gwybod, ie, maen nhw bach yn hwyr yn y mewn efi. Na, ne, dych chi'n sy'n cynno, ni'n gwybod. Maen nhw'n flexi, dyn nhw. Ond maen nhw'n mwy o machines fan hyn, plygu a bendo a torri a pethau, ie? Ie, ie. Be di hwn? Hwn di'r dyfodol, ie? Ie, interest fi mwyaf, fel yw e'n... Wn i rhas o space frame minis, sbel bach nôl, a gwerthias i e mas abroad so hwnna 'di bod mas yn Rhostr yn Taiwan. O ti 'di bildio be ti'n galw hefyd yndoedd? Class seven yy efo Hayabusa. Nethon ni sawl un o reina blynydde nôl yn benne sy'n neud reina siŵr. So 'di hwn yn sort of evolution o reina? Na na ach mae mae e mor wanieth a ma'r suspension a rhein sim ish- sim ish- sim isie travel yn y byd fel y porfa fel ond... Be be fydd hwn yn edrych fel yn diwedd? Carbon fibre mini body shell. Reit. A ma' hawl 'da ti ga'l

from your fellow club members at time your autograph club. Nath hi beth neis, ynde? Do, ware teg, ware teg. O, ma fo PJ 171S, fel o'n i'n cofio fo. Tyl Benny fyddo na, ie. Pwy di hwnna fanna? Yr un fwya fi. Ti di weld hwnna, Jo? Elia? Bachgyn beth pert yn doedd, e? O, Aw, a be sy ar wal yma, ma na mwy o llunie fan hyn. O, pwy di, pwy sy'n biau Sunbeam de? O na, car y dad, cyn, cyn gath e'r esgort. A ti a dad yn, yn go-karts fanna rywle? Ydyn, lawr yn... Minis? Cape Pigeon, ie. Mas y cwrw? Ie, dathlu fanna, yeah, yeah. o'n i'n sgipio hwnna, ac yn eisiau dathlu, mae'n siŵr... O'r train y penole? In, in, in, in cremulating evidence. O, dwi'n licio hwnna, ynddi? Ie, rhaid yn neis yma? Ie, ie. Tafod bech o... Um, Blew. Dwi wedi gwneud rhywbeth rhywbeth fel la, yn y, yn y pwll yn, um,

Pryd mae'r regulations 'di dewis y period y car yma te? Pre, pre 1966. So be wyt ti'n gallu wella? Wel, roll cage, yym... Safety. Sef- ie, safety, obviously seat frame, petha like it. 10, 1071 mi- engine yn eitha standard ond dim standard ond... Ma' hwnna'n 1275 nawr. 1275 rwan. Ma'r cla- class limit yw 1293. Reit, a ma' drws nesa fanna, mae hwnna'n rally car yndi? Na, wel, Rali Car oedd e. Nath hwnna ym Monte Carlo, sai'n gwbod pwy blwyddyn oedd e, gyda gyda customer yn... Y Monte Carlo historic, ie? Ie, 1965. Y genuine Monte Carlo 'di hwnna, ynde? Ie, we- da- da- benda oedd e Monte Carlo, sai'n siŵr, wel, wi'n siarad tybed... 1965. 65, wedyn ma'r customer nawr, fe sy'n yy mab y boi sy gyda'r Toyota drom y cwrs, ma' fe'n neud yym Nath rasa dde pythynod lawr yn Goodwood. Oedd y ddoi ni mas yn Goodwood pythynod gyda professional drivers. Gawn ni edrych yn y yeah. One. So di hwn yn dal yn historic spec? Odi, odi, odi. So fel mae'n mynd i fod i edrych, ie? Yeah? Ie, yeah, ie. SU Cabaretas? Ie, yeah, ie. Yeah. O, ti eisiau dwylo bech a spanas bech yn does? Ie, fi weld y dwylo di. Ie, si sut di aldo ti'n mynd i fewn i fanna? Lawr fanna? Gofyn i boes wneud e. Llosgi dim dwylo o hyd? Ie, do. Neu os mae'n conco mas, just mynd i gael peint bach i le ni. O ie. Rwy ferch. Ydi so. Oedd o oedd... Dwi wedi bod dwi'n mynd i bod yn ges fan at y hyn minis bech wan. O'n nhw ddim yn o'n nhw'm wedi cael ei engineerio yn dda iawn. Press steel 'den nhw ynde? O ie so nhw so nhw'n cael... Typically agricultural ynde? Ydi ydi. Fel y hyn bloody Saesons 'di neud yn y Midlands ynde? Ie na fe ie ie. O'n i'n meddwl am newid pethe o'n i'm yn meddwl am

So... A bobl bobl yn bio rai ma' rai'n fewn am ryw bath o... Ie. ...trwsio. A ryw bach o... Be' 'di hanes hwn be' 'di 'wn yn neud? Wnna fi 'di bod raso leni yn yn mini migla championship. Mini migla championship? Ie fi 'di fi 'di gwerthu wnna nawr so ni 'di bildo un newy. So ti 'di ti 'di yy roi dy stamp ar hwnna? O do ni 'di ca'l cwpwl o... ...di ennill sawl rasus a werthu o mlaen ie? Gwerthu e lan a ni 'di bildo un newy nawr so. Be' 'di 'wn? Hen gar yym migla customer

Sut wyt ti'n ffisticio hwn ymlaen, dwi'n gallu weld? Yy bo- bondo fe arno t'wod gadel byti modfedd ar ôl. Silicone. Ie ie. Sticks like shit ie? Ie. Hayabusa 1300. Ie ydi so ma' isie ni yym... Be' 'di hwn de? Neud bach o waith i i boi a wedyn fi'n myn' i trial ga'l go o'n unan i ga'l gweld os fi 'llu dreifo rwbeth arall yym ne' bai mini. O' ti'n mynd i gyrru hwn? O do iddo fe wel ie i drial e so a wedyn fi myn' myn' i trial gwerthu fe. Lle wyt ti'n mynd i yy rasio rwbeth fel 'yn de?

Gall e rasio fe'n gwdwd a fel... So ma' fo- hwn fewn am ryw waith yndi? Odi ma'r engine bant i ca'l 'i neud nawr a ni'n ni'n gweud bo' ni myn' i rasio fe 'da 'i gily blwyddyn nesa yn ma' ma' 'llu neud yy... A ti mynd i bod yn brysur yndwt roid y rasys i gyd ma' yn y car 'ma? Wel ma' ma' llyn- mwy na thebyg 'nai dim byd ond esgus bo' fi'n neud e. A ŵan ma' hwn Lotus 'di 'wn allai ddeud am y drws a bethe. Ie 'na fe Lo- Lotus Exige. Exige. Ie. Be ddiawl di'r p- pisin o pren ma? I dal y suspension i fyny pan mae yy... Sdim siocs 'da fe 'to. Sdim siocs. Ma'... Be wyt ti'n neud efo hwn te? Jyst yy... Cael e ie i bennu'r bant i gysma ma' Powertec yy V8. Race car di hwn eto ie? Ie ie circuit ie. Wyt ti'm yn neud ddim ralio? Dim ralio minis dim byd? Bach o rali car minis a dim lot fel na na ma' gormod o bobl neud escorts so... O yndoes yndoes yndoes. Ie ma' gen ti gen ti dipyn o client base, ti 'di bildio fo fyny, ti 'di neud y races, ti 'di ennill y championships, wyt, ma' hwnna'n werthu dy gair di, yndydi? Yndi, ma' fe'n good i, fel adfer ti'n... Yndi. Hwnna yw'r car newydd ni 'di bildo fel eni, es i mas fel pyddyrnod tro gynta. Be' di'r championship yma ŵan, yr yym Mini Miglia eto? Hwn yw'r Mini Miglia Championship, so hwn, O'n i'n un o ceir newydd ni 'di bildo mas o panels. Reit. O'n i o'n i moyn bildo fe fel advert a... Reit. ...do- dongos bo' nw'n gweitho so ond ges i... A a a be' 'di e'r engine 'ma? Yy twelve nine three. Yy ti ti'n... S- S- SH Engineering. SH Engineering. O'n i on' ges i siantad ar ochor e yn y yn yr yn ill- illon i ras ond... O. ...ges i siantad ond at least fi 'di profi bod y car yn yn gweitho. Beth am y suspension 'ma ŵan te? Ti 'di gwithio ar y suspension 'de? Dwi'n weld... Lot. ...all in suspension dyna... Ma' nw'n fixed ar y ar y championship hyn ma' rhai' chi iwso... Reit.

Mae'r Championship mor competitive. Wyt ti'm yn neud dim byd efo'r um, tracking neu'r... Um... Na, na, na. Ti'n set y wets arno fe, jump stop na roff. A... Mae'r alternator eitha fach, os ddim lot o redeg, i redeg, nag oes? Sim lot o lle i gael, na, na, sim, sim lot o bethau electrics arno fe fel, so... Be di werth yr engine ma? Fifty fifteen thousand? Yndi wir yndi? Ydi ydi. Be di'r lever yma? Handbrake. O ie ti'n iwsio hwnna lan ar bar? Na ma raid ca'l e. Ma raid ca'l. Mae'n good i s- i yy... I be te? I standing starts a pethe. O 'di hwn yn yym yy be ti'n galw o yym o launch control a? Na, na, sdim hawl dim byd fel 'na. Dim byd electronic games. Dim byd fel 'na. Be' 'di hwn te? Be' 'di hwn? Rev counter a? Yy dash a bethe, ie. Be' sy yn wnna te? Rev counter, data logger, lap lap timer. Be' 'di hwn ar y ar y steering wheel de? Yy wel speed. Speed? Ie, ie. Wyt ti isie gwbod faint wyt yy fast wyt ti'n mynd wyt? Wel ti 'llu newid e i speed neu yym... Be' 'di hwnna fan 'na, race logger te?

Fel ma fe nawr complete. Efo'r... Gyda damage. Efo damage ar y tro. Sai'n gwbod. Forty five. Forty five? Ie. Cer ymlaen y cheque-book yy Joe. Ie ie ie pwy l- dal arno fe nawr wyt ti. Forty five. Ydi. A ma' lot o... A mae'n os os os ti'n gofo gyrru'r car ma nai wyt ti'n gallu mynd i ennill yn hwn ŵan t'bo? Es i mas yn y meeting gynta trues i fe a nilles i. A faint o caeodd allan? 20, 20 fle. Os wyt ti bownd o bod yn um, gyrrwr eitha... A, fi'n ffliwc oedd e, so... Be wyt ti'n mynd i wneud o hwn? Mae hwn wedi plygu'r... Um... Mae, di, mae drws fyna'n ufflon, so mae eisiau drws newydd na fi. So, wedi just... Gai, ffot, gai, gai drws newydd am efo 45 grand? Na, na.

Bois y Biau, SU Cabareters. O, fysen nhw'n licio fo'n gwd gwd. O, Bois y Biau, SU Cabareters, ie? Ie, ie. So, nath e un meeting, a nath e meeting bod yn branch arall, gath e crash, so ni jyst di rebuildo fe to. O, ma'r boi yma'n gwd yn busnes te. Ydi, ydi. So, ma fe'n aros am stickers i dod nawr di Llun, a ry'n ni'n mynd lan i cael test. Ydi o'n rhoid SU Cabareters ar ei ochr o? Na, ydi, ydi. Na, mae'n cwpio livery fel special saloon. O, ma hwnna'n malu'r button fanna, ydi?